Salam ezizleşler hemmä de ýutup sahypamda hoş gördük bu men barmak kasyp gyta dilini öwredýän sary han wideomyzyň bu gezeki sanynda biz HSK bira degişli bolan on sany täze sözler hakda öwreneris. Hä, bu günki öwrenjek ilkinji sözümiz, ol Huey diýip okalýandyr. Yzyndan gaýtalaň. Huey. Huey. Bu söz türkmençe başarmak ýa-da bir zady edip bilmek diýen manylary aňladýar. Ilki bilen sözlemleri okaýas, Çinga Wodu, Ni huey şuo han ýu ma? Ni Hui Shuo Hanýuýma Sen hytaýça gepläp bilýärsiňmi? diýen manyny aňladýandyr. Indik sözlem okaýas, Çin Gaoa Du Ta Bu Hui Xie Han Zi Ta Bu Hui Xie Han Zi Ol ieroglifi ýazyp bilenok diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň.

Ha, bu örän ieroglifiňiz, ýagny bu örän sözüňiz bolsa ji diýip okalýandyr. Ýerinden aýtalyň. Ji. Ji. Ol iki sany manysy bar. Biri näçe diýen manyny aňladýar, ýene biri bolsa ol birnäçe, ýagny birnäçe diýip ulanylanda ol Agzalýan zadyň mukdary ondan aşakda, ýagny ondan az bolmaly. Sözlemleri okaýas. Cinque modu. Ni nüýar ji suý la. Ni nüýar ji suý la. Seniň gyzyň näçe ýaşynda diýen manyny aňladýandyr. Sözlemi okaýas, yzyndan gaýtalaň. Cinque modu.

Maýla, Jiýipbän şu Ta Joatýen Maýla, Jiýipbän şu Ol düýn birnäçe kitap satyn aldy diýen manyny aňladýar. Şu ýerde üns berýän bolsaňyz, şu ýerdäki aslynda ol Ji diýip okalmaly, ýöne şu ieroglifiň soňunda Üçünji tondaky ieroglif gelenligi üçin şu ieroglifiň tony ikinji tona üýtgeýär, ol ji diýip okalýar. Ji ben, ji ben. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine seredýäs. Ol näme-de bolsa aňsadyrakdyr ýazmasy. Bu görýän ieroglifiňiz ol jia diýip okalýandyr, yzyndan aýtalyň. Tja, tja, ol iki manysy bar. Ol birinji manysy maşgala diýmek, ikinji manysy bolsa öý diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas. Çenga modu. Ni jia ýou ji kou ren. Ni jia ýou ji kou ren. Hä seniň maşgalaňda näçe adam bar? Seniň maşgalaňda näçe sany adam bar diýen manyny aňladýar. Wo jia you san kou ren. Wo jia you san kou ren. Biziň maşgalamyzda üç sany adam bar diýen manyny aňladýar. Bu görýän sözleriňiz bolsa ol şeýle okalýar, yzyndan gaýtalaň, çinggen wo du.

Bu örän ieroglifiňiz, ýagny bu örän sözüňiz bolsa, ol Ciao diýip okalýandyr. Yzyndan aýtalam. Ciao. Ciao. Ol atlandyrmak diýen manyny aňladýar. Ol sözlemde işlik bolup gelýär. Sözlem okaýas. Çingamo du. Ni. Ciao. Şamma. Mingzi. Ni jiao, şamma, ming zi. Seniň adyň näme? Ýa bolmasa-da, seni nähili atlandyrýarlar diýen manyny aňladýar. Wo jiao ýao ming. Wo jiao ýao ming. Bu ýerdäki ýao ming ol biriniň adydyr. Ýagny, meniň adym ýao ming diýip Şu sözlemi terjime edilýär. Bu ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu örän ýeroglifleriňiz, ýagny bu örän sözüňiz Jin Tian diýip okalýandyr, yzyndan gaýtalaň. Jin Tian, Jin Tian. Bu gün ýa-da şu gün diýen manylary aňladýar. Sözlem okaýas, Çinga Modu. Jin Tian, Xing Qi Ji. Jin Tian, Xing Qi Ji. Bu gün hepdäniň haýsy güni diýmegi aňladýar. Jin tian çü şue xiao ma? Jin tian çü şue xiao ma? Bu sözlemiň türkmençe terjimesi Şu gün mekdebe gidýärsiňmi diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifleriň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu görýän sözüňiz ol Joe, Joe diýip okalýandyr, ýerinden gaýtalaň, Joe. Ol dokuz diýmek aňladýar, ýagny dokuz san. Sözlem okaýas, Çingamodu. Ta meýtian Joe diýen çiçuaň. Ta meýtian. Zhou Dian, Qi Chuang. Ol her gün sagat dokuzda turýar diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu görýän ieroglifiňiz, bu görýän sözüňiz Kai diýip okalýandyr. Ýedinden gaýtalaň. Kai, Kai. Ol sürmek diýen manyny aňladýar. Meselem. Nihoý, Kaý çygyma! Nihoý, Kaý çygyma! Sen ulag sürüp bilersiňmi diýen manyny aňladýar. Wo, Buhoý, Kaý çyga! Wo, Buhoý, Kaý çyga! Bu sözlem bolsa Men ulag sürüp bilemok diýen manyny aňladýar. Mundan daşary, Kai diýip okalýan ieroglifiň başga manysy-da bar, ol bir zady, nämedir bolsa bir zady açmak diýen manynam aňladýandyr. Meselem, gapyny açmak, Kai men, Kai men. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu görýän sözüňiz, ol Kan. Diýip okalýandyr. Ýedinden gaýtalaň. Kan. Kan. Onuň iki sany manysy bar. Birinji manysy görmek, ýa bolmasa-da tomaşa etmek. Ikinji manysy bolsa, ol okamak diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas, ýedinden gaýtalaň. Çinga wadu. Wo xiang qu kan dian ying. Wo xiang qu. Kann diýen ýyň a bu sözlem türkmençe men kino görmäge gidesim gelýär diýen manyny aňladýandyr. Ta şi huan kan li şi şu Ta şi huan kan li şi şu Ol taryhy kitaby okamagy halaýar diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine ünsler serediň. Bu günki öwrenjek iň soňky sözümiz ol Kan Jen diýip okalýandyr. Yzyndan gaýtalaň. Kan Jen. Kan Jen.

Hantuo Ren, Men Beýik Hytaý diwarynda örän köp adam gördüm diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem, Ni kan jian Li Laoshi le ma? Ni kan jian li lao shi le ma? Bu sözlerini terjime etsek, ol Sen Li mugallymy gördüňmi diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Bu günki öwrenjek HSK bir-e degişli bolan ierogliflerimiz şulardan ybarat. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, Onda YouTube kanalyma agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap bererin, ýa bolmasa-da teswirleriňize laýyk boljak wideolary düşürip size ýetirerin. Onda näme, indi krizamyzda görşençek, hoş, sag boluň.